Salud deoc'h, michañs ha mat ganeoc'h. hirio e vo kentoc'h hor video evit an deraouidi. Ha setu ar re n'o deus ket kalz skiant-prenet war an echedoù dre vras a c'hallo tennañ o mad diouzh ar video-mañ. Hag e vo diwar-benn talvoudegezh ar pejoù. Neuze da gentañ tout, daoust hag-eñ e c'hallfer klask kavout an dalvoudegezh, reiñ an dalvoudegezh e poeñsoù da bep pezh en echedoù, neuze eus ar pezh gwerin betek ar roue. Leuskel a ran an tammig amzer deoc'h d'ober an ehan ma faot deoc'h prederiañ war se. Ha setu neuze eh omp da kinnig deoc'h. marteze ouiit dija, met ma ne ouiit ket e vo talvoudus deoc'h goût pet poent a dalv pet pezh, 'blam da betra an dra-se servij. Lakaomp e c'hallfec'h debriñ ur pezh eus an enebour gant ma voc'h addebret goude ne ouiit ket resis daoust hag-eñ ur mennozh mat eskemm pe get debriñ pe get ha neuze ma keñverit talvoudegezh ar pezhioù e c'hallit goût hag-eñ e oa ur mennozh mat pe get eskemm evit goût ivez piv 'neus ar splet war ur blegenn e mat gwelet ma karet piv 'neus ar muiañ a boeñchoù gant e bezhioù Setu, an hini vez kavet ar muiañ eo ar pezh-gwerin, setu, ha ne dalv nemet ur poent pe ur pezh-gwerin. Goude-se e teuy an eskob gant teir fezh-gwerin, ar marc'heg gant teir fezh-gwerin ivez. ur vojenn am eus klevet alies a lâr eo kalz kreñvoc'h ar c'hezeg evit an eskibien. Bon, se n'eo ket gwir, hein. E darn vrasañ ar plegennoù e vije un tammig kreñvoc'h an eskibien zoken. Pa vez nebeut a biañsoù e gwelloc'h bezañ gant eskibien ha pa vez kalz piañsoù war an dablez, kalz pezhioù-gwerin e c'hall bezañ gwelloc'h kaout kentoc'h ar marc'h. Dalc'homp, setu goude-se e teuy un tour a dalvezo pemp poent hag arru honnezh ar pezh kreñvañ Er c'hoari, dre ma talv nav poent, setu memestra diwallit da goll ho rouanez. Hag ar roue, ma n'eo ket an hini kravañ, an hini pouezusañ, dre ma ma koler apartient ma vez bac'het. Setu e c'hallomp lâret e difin e dalvoudegezh dre ma ne c'hall ket bezañ debret. Hag an dra-all zo da gompren ivez, oc'h a-wechoù vez klevet, pa vez tu de komz diarbenn an echedoù, eus ar c'halite, the exchange e saozneg, pe la qualité en e galleg. An dra-se zo eo un diforc'h a zo etre an tour hag un eskob, pe un tour hag ur marc'h. Da lâret eo, m'ho peus debret an tour hag hoc'h enebour 'neus debret un eskob deoc'h, ho peus hor c'halite ouzhpenn. ma peus kollet an tour hag e peus gouinet ur marc'heg ho peus ur c'halite nebeutoc'h. Setu. Neuze bremañ greomp un nebeud skouerioù 'vit dor da glask ober eskemmoù mat diazezet war ar reolennoù-se. Setu amañ e tro ar re wenn, leuskel a ran pemp eilenn dor d'ober un ehan war ar video, ma karout. 'Vit kavout petra 'racher-c'hwi gant ar re wenn. Setu amañ zo tri zra deus zebriñ 'barzh ar blegenn-se. Gallout a reer debriñ ar rouanez, debriñ ar pezh-gwerin pe debriñ un tour. Setu pad ar polladennoù zo ober un eskemm-mat, setu d'an nebeutañ e ranker debriñ un dra bennak. Bon, da gentañ, debriñ ar pezh-gwir n'eo ket mat. Ma ma vez debret e vor addebret diouzhtu gant ar marc'heg hag e vo kollet ur rouanez. Debriñ ar rouanez marteze a zo ur respont a c'hallfe a c'hallfe bezañ bet lâret, met adtapet vo gant an tour. Ha neuze ho po gwraet un eskemm kevatal. Da lâret eo peus kollet ur rouanez ha gouniet ur rouanez. Ne peus ket gouniet netra, un eskemm eo a-benn fin. padal ma taper an tour aze e reer hon eskemm mat. Peogwir e c'hounezer pemp poent hag emaoc'h o vont da da goll tri foent. Lakaomp e vije debret gant an eskob hon eus gouniet neuze ur c'halite. pe daou boent. Ur merzhom ivez e ne roomp ket hor rouanez ha ma vez debret hor rouanez e vo addebret gant an tour ha goude-se e tebro en-dro ar marc'heg hag en em gavont benn ar fin hein, gant un tour a bep tu, ur marc'heg a bep tu met ur c'halite ouzhpenn gant un tour a-enep an eskob. Deomp 'vit an eil skouer. Amañ eo tro ar rezhu, neuze petra racher er blegenn-mañ ? Setu moarvat 'peus gwelet e oa ret debriñ un tour, met gant petra debriñ kentoc'h ? Arabat debriñ gant ar pezh kentañ a weler, n'eo ket la memes tra. Ma tebrer gant an tour hag evaoc'h addebret ho peus graet un eskemm pemp-ha-pemp ha neuze e vo e gwelloc'h koll ur marc'heg hepken ne dalv nemet tri foenn ha bezañ addebret goude-se ha diwallit mat ne servij da netra hag e vije ur fazi zoken ha debriñ ar marc'heg amañ peogwir e kollfemp pemp hag e pe dre ma omp addebret goude gant ar pezh gwerin Setu amañ e rankomp debriñ hor wech, an tour, ha chom hep debriñ da c'houde. Ma, deomp d'an trede poelladenn. Tro ar re wenn. Neuze daoust hag-eñ e tebran an tour peget Parce qu'elle a en amzer d'or d'ober anezhan. Aze n'eo ket ur redi, me ya, dre vras eo ar mennozh-mañ debriñ un tour, an dud a soñj dit ah Kolarin Morvanez, follentez ne c'hallan ket ober se, se zo se zo spontus, met ma konter mat an traoù, arabat chom re stag ho kalon ouzh ho rouanez, dre ma c'hounezit memes tra daou dour. Setu daou dour 'peus debret, neuze e talvez dek poent hag e 'peus kollet ur rouanez a dalvez nav foent hepken. Setu o vez e-giz m'ho pije gounid ur poent pe ur pezh gwerin. N'eo ket sur m'oc'h o vont da c'hounit ar partien met da nebeutañ 'peus ur splet bihan gant an daou dour a-enep d'ur rouanez. Gallout a rit ivez fival, e-keit-se 'vije eskemmet pep tra. hag e vije kevatal ar blegenn. Ar wech-mañ 'vo tro ar re zu. An dorreiñ a respont neuze. Gwelet a reer emañ taget un eskob met gallout a ra an eskob-se debriñ tri zra, debriñ ar marc'heg, debriñ an eskob e Bedaou pe debriñ an tour ivez. A-wechoù e vez disoñjet e c'hallont fiñval kalz ha bep tro vimp abdebret forzh penaos. Neuze, mat eo bromp ar marc'heg e vimp abdebret gant ar marc'heg. Mat eo bromp An eskob e vimp debret gant hor rouanez, setu 'vo un eskemm, kevatal. Padal ma tebromp an tour, vimp abdebret ivez, me ar pep gwellañ eo memes tra, peogwir hon eus gouniet pemp ha kollet tri hepken. Goude e vez taget an tour, n'eus ket met fival anezhañ. Ha geto en-dro, hag e fevomp hor rouanez ma karomp, hag hon eus gouniet memes tra ur c'halite ur wech c'hoazh. Hag evit echuiñ, peseurt eskemm a rafe-c'hwi 'barzh ar blegenn-mañ? Ma ar brasañ fazi neuze 'vije debriñ e c'hwec'h amañ. Evel-just, ma debrit eo ar c'hoaer e voc'h addebret, hag ho peus kollet an eskob a-enep d'hor pezh gwerin. Padal, emañ an tabut etre debriñ un tour ha debriñ ar marc'heg. Hag e soñj d'an dud marteze, ha gwelloc'h debriñ un tour, kreñvoc'h eo an tour, ya! Met arabat ankouaat e voc'h addebret deoc'h c'houde gant an tour all. Setu, ho peus gounid pemp, met ho peus kollet tri. Da lâret eo n'ho peus goulennet nemet daou, nemet hor c'halite. Padal, ma te bred ar marc'heg, ho pe- ne oar ket addebret un dro, setu peus ur pezh ouzhpenn, hag eo gwelloc'h neuze evit debriñ un tour peogwir peogwir peus goulennet tri. Setu 'michañs n'oc'h ket kouezhet 'barzh 'barzh an toull-trap. Matre, setu m'ho peus goulennoù diàr-benn ar poeñchoù-se arabat kadañ leuskel evezhiadennoù. Ha kenañ hent da tro.